O'n i'n meddwl fyswn i yn dangos i chi be ydy routine fi, achos fel mae routine fi just yn probably y routine gorau da chi erioed wedi gweld ar y byd, so um, yeah. Hiya pawb, a chroeso nôl i'r sianel, Pop Tea. Mae hi yn fora lyflu yma yng Nghaerdydd bore yma. So ia, please peidiwch ag anghofio i danysgrifio i'r sianel, i adael hoff ar y fideo yma, a hefyd i glicio y gloch. Sut arall dach chi fod i wybod pryd da ni'n rhoi fideos newydd allan? Anyway, na ni, gormod o chit-chat. O'n i mewn i reidio, ia?
so, boys, dyma trefn bora elin, joiwch. So, fel ydych chi'n gweld, dwi'n cysgu. Uh, fel hyn dwi'n cysgu, dwi'n cysgu yn sefyll, fath o ceffil. Um, a wedyn na i ddeffro, dwi'n meddwl, unrhyw eiliad am fan hyn wan. Uh, o, na fo. Haia pawb a chroeso nôl i'n sianel Pop Tea!
Ie, a wedyn, tybo, o, na chi. O, na chi'n recordio. Anyway, dwi'n gafel yn y camera a wedyn dwi'n lycio neud y siŵr bod fi'n edrych yn neis. Um, dwi'n gweld os dwi'n ngwallt i'n edrych yn iawn. Fel ydych chi'n gweld, dwi'n deffro yn just gorgeous, tybo, dwi'n gorau trio. Um, a wedyn, dwi yn mynd i, uh, wel, ystafell molchi, y bathroom. Ond does na ddim bath, mae'n siawyr. Uh, ia, a wan dwi yn mynd i olchi ngwynab. Uh, dwi'n licio golchi gwynab fi fo dŵr, just dŵr uh, yn y cychwyn. A wedyn, um, dwi'n licio symud ymlaen i rhywbeth special sgennau o'r enw uh, Yy uwd! uwd dwi roid ar yng ngwynab i. Yym, dwi'm yn rili licio prynu moisturiser, dwi'm yn rili meddwl bod o'n gweithio. Sa ddim byd fatha uwd, ond doedd hynna ddim digon. Dwi eisiau rhoi mwy ar yng ngwynab. Lwch, gwnewch yn siŵr bod chi rhoi llwyth o uwd ar gwynab chi'n bora, achos, wel, fydd croen chi ddim yn teimlo'r un peth ar ôl o, dwi'n gaddo. So dyma fi wan yn uh, mynd i'r cawod. Um, dwi'n gwybod bod o ddim yn rhywbeth da chi'n gweld bob dydd, ond yndw, dwi yn gwisgo dillad. Um, dwi jyst yn meddwl bod o'n haws, fel dwi'n meddwl, wel, dwi mor brysur a dwi mor popular gen am amser fatha rhi dillad fi wash. so, um, ia, dwi jyst yn fan hyn, dwi'n golchi rhyw doff gwynaf fi, dwi'n golchi'n wall, dwi'n golchi'n illa, dwi'n pryd, Um, a wedyn gwych chi weld beth dwi'n neud wedyn. Um, ond ia. Ia, a dwi'n mynd lawr grisio dal yn lyb. Um, achos dwi'n licio, tybo, dwi'n licio sychu naturiol. Dwi'n mynd really licio defnyddio um, tumble dryers a stwff. A dyma fi yn, uh, tybo, rhoi goliadau ymlaen fel wyt ti'n ben bora. Um, a ia, dyma fi. Nes i'n hofio, o oh, na fi, dwi'n mor ffynnu. ia, a wedyn, dwi'n mynd mewn i'r gegin. Ie, so dyma fi'n mynd tit, tit. Sbiwch ar fi wneud panad o de. Pwy sydd ddim leicio panad o de ben bora? Dwi ddim yn gwybod. So dyma fi yn uh, llenwi'r teciall a roed y tecill ymlaen. Wii! A wedyn, peth nesaf dwi'n licio wneud ydy mynd tu allan, uh, mynd tu allan, i sta lawr, ti'n fo, enjoyo'r hael, enjoyo'r awyr iach efo panad o de, sa'n byd gwell na. A um, mae gen i ffordd special i yfad a blasu te, sef hyn. Ia, yeah, a wedyn dwi'n enjoyo tu allan, a wedyn dwi'n mynd o mewn i tŷ a ffilmio fwy o fideos, a na fo fy morau i. Haia bawb a chroeso nôl i'r sianel Pob Tîf! Na fo ta bois, dyna oedd fideo bach gwirion fi ar Pob Tî heddiw. Cofiwch i ddanyysgrifu'r sianel, i adael hoff a hefyd i adael sylw. Ydych chi eisiau gweld mwy o fideos gwirion fel hyn oddi wrth Pob Tî? A na fo am y tro, na i weld chi tro nesa. Tara!